Şu Azatlyk Radiosynyň ine şu programmasy bar. Bu diňe siz bilen geçirilen interwýu däl. Buň içinde diňe siziň siziň beren ýa-ki interwýuňyz diňe bir bölejigini bar edýär. Ýöne näme üçin Azatlyk Radiosy şu gün şony reklama edýär? Men Azatlyk Radiosynyň içinde 10 ýyllap işläp gaýdan adam hökmünde aýdaýyn. Syýasy şahsyýetleň reklamasy gadagan, reklama etmek gadagan, interwýu alyp bolýar. Ýöne biriniň suratyny alyp şeýdip bara programmaň ýüzüne basyp goýmaklyk ýigrimi üç minutda. O programmaň özem tutuşlygyna ol adama bagyşlananam däl. Ol tutuş hepdäň jemine bagyşlanan. Ýöne şo taýda bir syýasy liderleň birini alak etdin şeýdip suratyny ýelmäp goýmaklyk, reklama etmeklik bolýar. Indi mende sorag ýüze çykýar. Näme üçin Amerikan radiosy şeýtdip, şu oppozision, tutuş oppozision liderleriň içinden bir aýal maşgalany aldy-da şeýdip goýdy öz programmasynda surat edip goýdy. Menem şoň üçin ýaňky ýaly ýörite post ýaýratdym. Ony men gizlin ýaýratmadym siziň arkaňyzdan. Ýörite ýaýratdym. Men öz pikirimi aýtdym. Şu ýöne ýere edilenok. Şu taýda amerikan syýasatçylarynyň inçejik ýüpleri oýnaýar diýdim. Olam görnüp dur. Men ýene bir gezek aýdýan, radioda on ýyllap işlän adam hökmünde aýdýan. Hiç bir syýasy şahsyýetiň, syýasata goşulyp ýören adamyň suratyny reklama etmek bolanok, ýaňky ýaly edip suratyny bir programmaň üwdi ýüzünde goýup. Beýleki žurnali, ine beýleki oppozisionerlere Azatlyk radiosyny tankytlap otyrlar. Özem köp zatda aýdylýan tankytlar, ýerlikli tankytlar. Sizden bir söz eşidilenok Azatlyk Radiosynyň edýän işiniň, edýän işiniň, edýän işinde kemçiligiň bardygy barada. Bir söz eşidilenok. Näme üçin? Sebäbi amerikanlar sizi öňe sürýär proýekt hökmünde. O proýektiň içinde Azatlyk Radiosy hem bar. O proýektde esasy gural hökmünde näme ulanylýar? Azatlyk Radiosy ulanylýar. Şol sizi reklama etmeli. Ana göze görünmeýän, köp adamlaň gözüne görünmeýän inçejik ýüp diýýänim şol. Size Azatlyk Radiosyna goramaly, eger biri tankyt edýän bolsa-da, hüjüm etmeli, şony tankyt edýän žurnaliste şol materialyny aýyrar ýaly etmeli siziň gruppaňyzdan. Oň öwezine-de oň soň Azatly, Azatlyk Radiosy sizi reklama etmeli, siziň suratyňyzy alyp şeýdip, hepdäň synyna şeýdip ýelmäp goýmaly siziň suratyňyzy reklama edip. O metoda-da näme diýilýär? Psihologiýada NLP diýilýär. neýrolingwistiçeskaýa zaprogrammirowaniýe diýilýär. Adamyň aňynyň çuňlugy, çuňlugyna suratlaryň üsti bilen, her hili şekilleriň üsti bilen şu şahsyýeti kabul et diýip guýmaklyk bolýar. Psihologiýada. Ol ulanylýan tehnologiýa, syýasatda-da. Sosial ylymda-da. Men şony öz gözüm bilen görüp duramsoň, şu adamlara düşündirjek bolýan kimiň kimdigini. Amerika halkyň aladasyny edýän adamy gollaýandyr diýip pikir etmäň. Amerika men öz şo Amerikan radiosynda işlänimden soň bilýän öz tejribämden ýaramazyň içinden ýaramazyny saýlaýandyr.